Tropicana dropped its well-known carton that we've seen for years, the one showing an orange with a straw in it, and instead opting for a more understated look. It was just a simple glass of OJ. Iki müň dokuzynjy ýylda PepsiCo kompaniýasyna degişli bolan dünýä belli sok önüm markasy Tropicana öňki bar bolan gap dizaýny üýtgedýär. Täze gap dizaýny tanyşdyrýan reklama kompaniýasy üçin Otuz bäş million dollarlyk çykdaýjy eden Tropicana uly umytlar bilen bazara girýär. Emma Tropicana-nyň alyjylary täze gap dizaýny diňe halamazlyk bilen galman, eýsem onuň täze dizaýny barada nägileliklerini we gaharlaryny internetde dile getirip başlaýarlar. Bary-ýogy iki aýyň dowamynda markanyň satyşynda otuz million dollarlyk çykdaýjy bolýar we Tropicana dessine täze gap dizaýnlaryny yzyna çöpläp, gaýtadan köne gap dizaýnyna geçýär. Bu ýalňyşlyk umumylykda Tropicana elli million dollarlyk ýitgi bolup, sok industriýasynyň iň uly ýalňyş hökmünde taryha geçýär. Bu günki esasy temamyz, önümiň gap dizaýny. Elli million dollarlyk ýalňyşa düşünmek üçin waka biraz içginräk seretmek gerek. Tropicana-nyň bar bolan dizaýnyny üýtgetmek kararyny markanyň özi alýar. Elbetde, täze keşp täze ädim diýmek we köplenç halatda onuň netijeleri gowy hem bolýar. Emma Tropicana-nyň ýagdaýynda bu beýle bolanok. Tropicana täze gap dizaýny üçin Arnell Group brend agentligine ýüz tutanda, brend agentlik hem müşderiniň täzelenme kararyny goldaýar we Tropicana soklaryna döwrebaplyk goşmak dogry hasaplaýar. Olaryň aýtmagyna görä, Tropicana gabynda hemişe apelsiniň suraty durýardy, emma olar apelsin däl-de, apelsiniň soguny satýarlar diýip, önümiň gabynda stakan sok ýerleşdirýärler. Apelsini bolsa gabyň gapagyna geçirýärler we Şeýlelik bilen Squeeze It's Natural reklamly kampaniýasyny başladýarlar. Şeýle seretseň, belki-de şol hakyky apelsin gysdyrýan ýaly Tropicana soklarynyň tebigylygyny öňe çykarmak, belki-de şo müşderi bilen önümiň arasynda gyzyk döretmek üçin gowy ideýady. Emma Arnel Grupuň we Tropicananyň eýeleriniň gözden salan örän möhüm bir detaly bar. Ol hem Tropicananyň alyjylary bilen arasyny aslynda öň deňeýden has mäkäm we has düýpli gatnaşyklaryň bardygyny bilenokdylar. Şeýle ýakyn gatnaşygyň bardygyny alyjylar öz söýgi soklarynyň dizaýn üýtgänine dessine dile getirip subut etdiler. Olar uzak ýyllaryň dowamynda şol Tropicana-nyň köne gabyndaky trubuçkaly apelsin şekilini şeýle öwrenişipdirler welin, onuň täze gap dizaýny, olar täze gap dizaýny olara adaty arzan market soklary ýaly görünip başlapdyr. Hatda tropikan alyjylarynyň gözünde önümler umuman iki görnüşe bölünýän eken. Owadan keşp bilen polkalara gelişýän marketlik önümler we öýe almaga mynasyp öýlük önümler. Esasy temanyň geçenki epizodlarynda Gutlymyradyň gürrüň beren brend häsiýetleri we brend arhetipler sistemasy hem Aslynda şol alyjy-önüm gatnaşyklary we gurmak baradady. Tropicana-daky bu aýylganç wepaly alyjylar dünýäde hem örän az markalarda bar. Ähli markalaryň maksady hem şol alyjy-önüm gatnaşygyny gurmak ýa-da ony berkitmek. Maksat şol wagty analizleri geçirip Tropicana-nyň güýçli alyjy gatnaşygyny ýüze çykarmadyk Arnay Group aslynda iň düýp ýalňyşyny goýberýär. Ondan soňra etjek ähli bet ideýalaryň hemmesi tersine işläp başlaýar. Elbetde, ähli bu zatlary diňe Tropicana alyjylaryna mahsus bir ýagdaý hökmünde kabul edip, onuň umuman önümiň gap dizaýnyny onçakly serýozna alynjak mesele däl diýip hasap edip bilersiňiz. Emma biziň bu ýagdaýdan çykarma sapagymyz şul, islendik bir önümi gaplamak aslynda biz adamlar üçin örän möhüm. Biz dile getirmesek hem islendik bir zat akkuratny gaplanmagy biziň beýnimizdäki bulaşyklary azaldyp, aňyrsy rahatlyk berýär bize. Marketlerde ýerleşdiriji önümleriň gap dizaýnyna artykmaç funksiýa ýüklemek dogry däl koneçna. El şol wagtyň özünde onuň funksiýasyna kembaha garamak hem ýalňyş. Emma Tropicana täze gap dizaýny bilen diňe wepaly alyjylaryň gaharyny getirmeýär, ol öz adaty alyjylaryny hem bulaşdyrypdy. Gabyň düýpgöter täzelenmegi, ýagny logonyň üýtgedilip, öňküsinden has kiçi we dikligine ýerleşdirmegi kä alyjylary Tropicanany asla tanamakda kynçylyk çekdirýär. Kanallar hem onuň öňki alýan soklaryna üýtgeşik düzümli Tropicana öýtdürýär. Mysal üçin, köne dizaýndäki Tropicana ýazgysyndan soňra köne dizaýnda Tropicana ýazgysyndan soňra ikinji göze düşýän No Pulp ýazgy aslynda soguň görnüşini görkezmekde örän uly rol oýnaýar. Müşderi müşderiler üçin şeýle maglumatlar örän möhüm. Täze gap bolsa şolar ýaly tehniki aýratynlyklary göz öňünde tutmaýar. Umuman, jemläp aýdanymyzda, Tropicananyň bu ýalňyşy maňa dizaýn-önüm gatnaşygynyň has-da lukman gatnaşygyna meňzedilmesini ýada salýar, ýagny bir önümde edilen dizaýnyň başga bir önüm üçin dogry boljakdygyny aňlatmaýar. Gaýta onuň edil Tropicana ýagdaýyndaky ýaly ters effektleriň bolma ähtimallygy hem uly. Lukman hat gatnaşygynda bolşy ýaly, önümleriň gap dizaýnyny hem ilki meseläni anyklamak, analiz geçirmek we problemany takyk ýüze çykarmak has möhüm zat. Ondan soňra meseläni çözmek, dogry çözgütleri tapmak barada gürrüň edip bolýar. Emma mesele anyklanmadyk ýagdaýynda islendik bejergi